We as a Ghanaian, as a Ghanaian, I, I believe by the grace and mercies of God, if there's something going on in the country and it's not in the right direction, I also have the privilege to um, share my opinion or my idea. Offer me Pastor Chris Forson, um, dwumadie yi ɛbɛkɔ so wɔ uh, aka nkasa mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsɛm bi wɔ mu a mfiri ɔman Ghana mu ntra n'ahyeɛ. Na mepɛ sɛ me ne wo kyɛ nsɛm a ɛho hia yie pa ara a ɛfa ɔman Ghana ho ɛnnɛ awia yi. Mepɛ sɛ meka bi, na ɛwɔ sɛ meka bi, ɛfiri sɛ me nso meyɛ Ghanani. Na ɛnnɛ eh, asɛmtiri a ɛda pono so anaasɛ deɛ eh, yɛrekasa fa ho titiriw yɛ ɔman Ghana, yɛn amanyɔfoɔ ne ɔman Ghana sɛ ɔman, mpɛnpɛnsoɔ a yɛaduru. Yɛyɛ, yɛbɛyɛ mfatoho kakra na yɛabu ankonta na yɛahwɛ sɛ, aso ɔman Ghana nneɛma rekɔ yie anaasɛ ɛte sɛn? ɛma ɔman no ne mu nnipa nyinaa. Na ansa na no, mepɛ sɛ wotie nnwom yi. Mepakyɛw pii, um, mede ahobraseɛ mesrɛ wo sɛ sɛ o joine me a, To nsa frɛ obi foforɔ nso so na ɔno nso so mmra. Sɛ ɔyɛ Ghanani nko ara deɛ a, to nsa frɛ no na yɛnwene yɛ man Ghana ho. Asɛm no deɛ ɛda caption no sɛ Cry the Beloved Country. Esuma me man a medɔ. Yɛntie nnwom yi. Saa nnwom yi yɛ ɔman Ghana yɛbɛka sɛ yɛ anthem no bi no no na ɔnwontoni no de san nnwom yi na emu nsɛm kakraa bi na mepɛ sɛ wotie efi sɛ yɛn nsɛm no bi ɛfa ho ɛnɛ deɛ yɛbɛkasa fa parliamentarians ɛho ɛne politicians ɛho abrabɔ ɛne Ghana abrabɔ sɛdeɛ abeduru. Na bere ano bere ano nso so no, Awurade de yɛn nkwa kɔ so kyɛ yɛn a, yɛbɛkasa fa botae ahodoɔ pii a ɛfa Ghana ne Ghana nkɔsoɔ so ho wɔ me platform yi so. Yɛka Nyame asɛm, yɛka Nyame adwene. Obi bɛbisa sɛ, na sɔfo deɛ, ɛnɛ awia yi, sɔfo adɛn na wowɔ asɛm bi ka a, Wompriti mfa nnipa adwene sakyera ho na sɛ nkwagyeɛ asɛm na ɛyɛ ɔman Ghana. Meka wei ɛfiri sɛ me nso meyɛ Ghanani. Na sɛ ɔman no nya asomdwoeɛ a, ɛmu nnipa bɛtumi asom Onyankropɔn yie. Isaiah se wɔ Isaiah chapter 62 no the verse number one, Isaiah se Zion nti, Merennua m'ano, na Yerusalem nti, merenyɛ komm, ɛde bɛkɔ akosi sɛ n'anuonyam bepue sɛdeɛ adekyeɛ hyerɛn, na ne nkwagyeɛ adɛre sɛ tɛne. For Zion's sake I will not be silent. Enti Ghana yɛ me ne wo mmienu man, yɛnwene ɔman no ho na ɛbɛsi yɛn yie. Tie nnwom yi.

the CEO doc uh, despite group of companies nyame nhyira papa wei metae ɛka sɛ nyame nhyira na ɛfiri sɛ ɔnyɛ politician na ɔyɛ ghanani a baako a mebu no yie paa na mehu no sɛ ɔdɔ ne man ɛsiane sɛ Awurade ahyiraa no no wayeyɛ nnwuma bebree wɔ ɔman Ghana sɛ wohwɛ Ghana eh, nnipa dodoɔ a ɛyɛ papa wei eh, adwuma a wɔn nsa kɔɔ n'ano na ɛsan ma ɔman nkɔsoɔ a na kyerɛ sɛ papa yi wabɔ ne ho mmɔden paa Dr. Osei Kwame despite eh, baabi a wowɔ biara nyame ɔnhyira wo na ɔntrɛ w'ahyeɛ mu.

Ahanom na ɛyɛ me dɛ paa na mpɛ sɛ wotie no yie. Sɛ ebeyo ɔman no sɛ renyeyo ɔbɛsɛ na ɔnsɛ ɔmanfo bra bɛkyerɛ. Mepɛ sɛ wosan tie ha biem.

Woyɛ Ghanani a, mepɛ sɛ woto wo bo ase paa na wotie nsɛm a me ne wo kyɛ no awia yi. Sɛ wotie nsɛm na wobɛtumi de wo comment aba. Na mmom mɛsrɛ sɛ ɛɛ ma medi kan nka sɛ ma nkasa ntia ɛɛ onipa biara na ɔpanin biara wɔ ɔman Ghana mu. Ɛfiri sɛ platform yi ɛɛ ɛyɛ bea a yɛnnidi atɛm anaasɛ yɛnnkasa nntia obiara wɔ so. Woyɛ Ghanani a, sɛ wohwɛ me a, mese mekasa fa Ghana ho, the state of Ghana and politicians. Na mɛ woba so a, na sɛ wowɔ adwenkyerɛ bi a, sɛ wohwɛ a wobɛtumi de ato aseɛ hɔ ama yɛn. Wowɔ nkuranhyɛ nsɛm bi so so a wobɛtumi de asɔpɔte me na me ne wo mmienu ka yɛ adwene bɔ mu a megye di sɛ yɛ man Ghana a ɛbɛyɛ yie. Enti yɛn nyinaa yɛn ka yɛ adwene mɔ mu ɛnɛ wia yi. Ghana a ɛbɛyɛ yie a ɛna me ne wo mmienu so. Ɔman no betu mpɔn a ɛnome no mmiu no so. Ɛneɛ yɛnkɔ yɛn nsɛm no so ɛ. Quickly, mɛka sɛ ɛnɛ me werɛ aho yie paa. Na me werɛ a aho no ɛnyɛ sɛ ɛɛ sɛbe. eh, obi a wawuo nti, na mmom me werɛ aho no gyina sɛ ɔman Ghana tebea a yɛwom ɛnɛ yi nti na me werɛ ahoɔ. Me werɛ aho firi sɛ meyɛ Ghanani, eti sɛ Ghana di yie a m'ani gye, na Ghana di abooboo so a me werɛ ho. Jeremiah sɛ. Bible sɛ da no Nehemia, Nehemia, ne werɛ hooeɛ, na ɔdii abooboo, na n'anim sakyeraeɛ, ɛfiri sɛ ɔtee sɛ ɔman a ɛyɛ ɔno ne man, na ɔman no mu nhyehyɛeɛ anaasɛ ɔman no gyinabea bi a ɔbɛgyina no, ɛfa ne ho no, saa ɔman no refa amaneɛ mu Na ɔhaw ato ɔman no. Enti Nehemia a Bible sɛ ɛwɔ Susa aban mu no, ne werɛ hoo yie, na n'anim sakyeraeɛ. Ɛnnɛ yɛreka Ghana nsɛm, na asɛm a ɛda pono so ne sɛ, Ghana yɛ ɔman a Onyankopɔn Ɔbɔadeɛ Bassey Yiadom wahyira ɔman no. Ɛfiri adebɔ mfitiaseɛ, na yɛmfa Ghana mmra. Sɛ yɛrefa Ghana na yɛreka ho asɛm a, ɛbɛyɛ sɛ eh, mfie aduosia ne akyire, over 60 years of independence as Ghana, as a country. Mepɛ sɛ mebisa nsɛm bi na Ghanafoɔ nyinaa ne me kyɛ adwene ɛnɛ awia yi, anɔpa yi ne anwumerɛ yi, depɛnde baabi a wohwɛ me ɛfiri. Mfeɛ aduosia ne akyire no, Ghana asɔ o, yɛde nipadua, Ghana si hɔ sɛ nipadua a abɔfra a yɛawo no yɛ a ɔrenyini a. Mepamokyɛw pii, m'asɛmbisa a ɛdi kan ne sɛ, Ghana, Mpɛnpɛnsoɔ bɛn na anka yɛsusu sɛ Ghana wanyini akoaa akɔduru? Ne tenten te sɛn? Na ɔbra bɛn na Ghana abɔ a mfeɛ aduosia ne akyire sɛ Ghana yɛ onipa bi te sɛ me ne wo a anka wɔbu akonta a yɛn mepamkyɛw pii ma menfa yɛn papa Honourable Kennedy Agyapong Ɛnyɛ susudua kakra. Honourable, mpakyɛw m'ani nsa wo, ɛyɛ asɛm ka na mebɔ wo din aka. Honourable Kennedy Agyapong adi mfeɛ aduosia a w'asɛrebreti ne sixty years. Sɛ Honourable ɛresɛrebreti ne sixty years a, Ɛneɛ Honourable da na ɔɔka nabrabɔ na nsɛnkyerɛfoɔ bisa no na achievements, nneɛma a watumi ayɛ as a person. Enti sɛ Ghana, yɛmfa no sɛ Ghana di mfeɛ aduosia a, ɛneɛ na Ghana yɛ nnipa bi a ɛte sɛ me ne wo a, ɛneɛ Ghana nso so no ɔbra bɛn ana ɔman no abɔ? Mma wo werɛ mfi sɛ meka saa nsɛm wei nyinaa ɛfiri sɛ me nso meyɛ Ghanani. Na ɛho hia sɛ wo nso wobɛhwɛ na woakyerɛ w'adwene na yɛaka y'adwene abom na yɛapɛ ɔman no nkonimdie ne ne yiedie ɛfiri sɛ yɛn nso yɛyɛ Ghanafoɔ. Na meka saa a, mɛsan abisa m'asɛmbisa a ɛtɔ so mmienu ansa na maba sɛnti a mereka saa nsɛm no so. Deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ, yɛn amanyɔfoɔ soso sɛ yɛde wɔn nipadua si hɔ sɛ parliamentarians na yɛrebu nkonta a, ɛfiri sɛ wɔhyɛ aseɛ kɔɔ parliament na wɔrekɔ parliament mpo, yɛmfa mfiri hɔ. Ɛde besi nnɛ, wɔn a aba kɔ ne wɔn a ɛwɔ hɔ seesei ara, ebi kɔɔ no mfeɛ nnan, ebi kɔɔ mfeɛ nwɔtwe, ebi akɔ mfeɛ du nsia, ebi akɔ mfeɛ aduonu, ebi akɔ mfeɛ aduonu ne akyire. Wɔn nso so no, yɛmmu anko ntɛ firi time a wɔn so so anaasɛ berɛ a wɔhyɛ aseɛ sɛ wɔrekɔsom Ghana no, wɔn nso so no, wɔn abrabɔ no te sɛn, na mpɛmpɛnsoɔ bɛn so so na wɔn nipadua no nso so anyini akɔduru. wɔn adiri yie anaasɛ wɔn ho akyere wɔn? Ɛno nso so yɛ asɛm a ɛtɔ so a merebisa no ɛnɛ awia yi, ne anɔpa yi, ne ɔdasuo yi mu. Sɛ woyɛ Ghanani nko ara deɛ a, ma nsɛm yi mfa wo ho. Deɛ mɛka bie mu a ɛtɔ so mmiɛnsa ɛne sɛ ansa na maba nsɛm no nkyerɛkyerɛ mu mepaakyɛw pii na woso de w'adwene aba ɛne sɛ ɔman Ghana aso atɛntenene ɛwɔ ɔman no mu anaa Asɛm baako no, deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no no, atɛntenenee wɔ ɔman no mu anaa? Anaasɛ ɔman no ahiafoɔ nko anaasɛ temanmufoɔ na mmara di wɔn, na mmom eh, yɛn parliamentarians ne eh, yɛn amanyɔfoɔ, wɔn ne nhemfo, wɔn deɛ mmara ɛni wɔn anaa? Ɛno nso yɛ asɛmmisa foforɔ. Sɛ yɛhunu nsɛm yi ano yi, na sɛ nka yɛbɛfa nsɛm yi na nka yɛapɛ nyiano ne mmuaeɛ papa de ama saa nsɛm a ahyɛ me so m'akoma ma na ɛhyɛ me so na ama m'akoma abubuo na meka ho asɛm yi na sɛ yɛatu ho anamɔ wɔ kwan pa so a, megye di sɛ yɛn man Ghana bɛtumi afa ne ntoma pa afira. Kae sɛ, Meka saa nsɛm yi nyinaa ɛfiri sɛ me nso meyɛ Ghanani. Sɛ ɔman no di yie a, me nso ɛbɛyɛ me dɛ na ɛbɛyɛ me fɛ. Sɛ ɔman no si apenee a, ɛbɛyɛ me ya. Ɛwɔ obi man nso, sɛ wotu kwan a, wohu nneɛma bebree. Abibiman, Ghana man, ɛdeɛn na yɛn mpanimfoɔ ne yɛn amanyɔfoɔ reyɛ? de besi nnɛ a, yebetumi anya ahotɔsoɔ sɛ mfeɛ mmienu ne mfeɛ mmiɛnsa ne mfeɛ nnum anaasɛ mfeɛ du a ɛwɔ yɛn anim no, Ghana betumi anya nnyinasoɔ a Ghanani ba renha ne ho nkɔteetee wɔ obi man so. ma nsɛm yi ho nhia wo, efisɛ sɛ Ghana to kɛse a, yɛn nso emu nnipa bɛyɛ mmɔbɔ. Na ma minyi hyɛ aseɛ sɛ meka m'adwene wɔ nsɛm a bɛyɛ sɛ mmiɛnsa anaasɛ nnan a mabobɔ so yi ho. Deɛ ɛdi kan ne sɛ, Ghana sɛ ɔman de mfeɛ aduosia ne akyire, yɛgyee independent the year 1957 de bɛsi nnɛ no, anyɛyɛ biara Ghana anyini wɔ n'ahoɔdene mu anaasɛ Ghana abɔ adadaa Sɛ meka saa a, na mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ ɛfiri sɛ Ghana gyee independent, eh, yɛdee yɛn ho a yɛbɔɔ se, ɔman no mu nnipa bɔɔ se, eh, Dr. Kwame Nkrumah ne The Big Six ɛyɛɛyɛ, ɛbɔɔ wɔn ho mmɔden ɛmaa yɛgyee independence no. Yɛbɔɔ se no, na Ghana population ɛyɛ around, mebu nkontaa, ɛɛ bɛsɛ ɛm ɛɛ ɔpepe enum five million about five million population na asɛmbusa ne sɛ ɛde besi nɛ no ɛde besi nɛ no ghana ghana ghana anyini anaasɛ abɔ adadaa meka ne saa efi sɛ yɛhunu mmarahyɛbadwa ahodoɔ bebree Na ne titiriw, ɛyɛ yɛnhwɛ sɛ yɛbɛyɛ democratic, yɛfiri democratic, eh, yɛfiri eh, soja aban mu, ɛsan ba the democratic kabi ma menka bi amammuo mu no, eh, yɛhunu mmarahyɛ badwafoɔ pii a akɔ mmarahyɛ badwam. Na yɛde wɔn nso so, meba asɛm a ɛtɔ so mmienu no na mede aka bom ne yɛayɛ mfatoho kakra, yɛde wɔn nso so si hɔ, nipadua ne wɔn abrabɔ si hɔ a, wɔkɔɔ mmarahyɛbadwa mu no aboa wɔn sɛ ankorankoro, wɔnyaa mfasoɔ sɛ ankorankoro, anaasɛ yɛnyaa mfasoɔ sɛ ɔman. Na so yɛde Ghana toto yɛn mmarahyɛ badwafoɔ ho a, nokwasɛm ne sɛ, emu hwan na abɔ bra, na emu hwan na adi yie, emu hwan na wanyini, na emu hwan na n'abrabɔ atete apansam, emu hwan na ɔfira ntomago, na emu hwan nso so na asi no yie na ne ho ntaadeɛ anaasɛ ɔfira ntoma papa? Asɛmmisa no no. Deɛ nti a meka saa ne sɛ, me werɛ aho wɔ nsɛm bi ho sɛ, Da biara, yɛn mmarahyɛbadwafoɔ kɔ mmarahyɛbadwam, parliament. Yɛfrɛ wɔn mmarahyɛbadwafoɔ efisɛ wɔhwɛ ɔman no tebea a ɛwɔ mu, na anka wɔahyɛ mmara, na anka wɔahwɛ sɛ mmara no anaasɛ wɔayɛ nhyehyɛeɛ na wɔahwɛ sɛ nhyehyɛeɛ no bɛyɛ adwuma wɔ ɔman no mu na apere apɛ ɔman no nkɔsoɔ, ɛmu nnipa ahotɔ ne asomdwoeɛ ne ɔman no nkonimdie. Nanso, ɛyɛ akɔyɛ me sɛ, sɛ ɔkɔ mmarahyɛbadwam hɔnom a, deɛ ɔkɔdwene ho nyinaa, mmarahyɛbadwafoɔ, mepamkyɛw, menni ha sɛ meka asɛm bi atia obi, na mmom nokwasɛm a ɛfa Ghana ho na meka yi, ɛne sɛ ɔkɔ mmarahyɛbadwa no mu a, afei deɛ ɛkwan a ɔbɛfa so a ɔbɛwini elections na wɔbɔ ho bra. Deɛ ɛtɔ so biom, ɛkwan a ɛbɛfa so a wɔn ankasa bɛnya akwanya, Ghana nnwuma, wɔn ankasa bɛnya na wɔayɛ na wɔagye afa ama wɔn ho, na mmom ɛnyɛ Ghanafoɔ no a temanmufoɔ no a ɛgu fam no yɛ a ɛduru sɛ yɛrebɛto aba a wɔbɛgyina simpie so bɔ dawuro bɔ ntoa kasa kyerɛ wɔn kasam dɛ sɛ sɛ yɛba bɛnya tumi a yɛbɛyɛ wei, yɛbɛyɛ sɛɛ no. Saa nsɛm no, wɔduru mmarahyɛbadwam hɔnom nya wie a, wɔnnwene wɔn temamufoɔ ho bio, wɔnnwene saa nsɛm no ho bio, na mmom deɛ ɔdwene ho yɛ kwan a ɔbɛnya na watutu akwan, eh, contract ahodoɔ a wɔbɛnya, na afei wɔde ghost names nso ahyehyɛ aban krataa mu na wɔayɛ ɔman Ghana ɛmu nnipa aborɔ na wɔapɛ wɔn ho. Ɛno nti. Wɔba aban mu a, yɛp ɛ ɛ dwumadie yi akyi no, sɛ worehwɛ me a, ɛ kɔ so ɛ follow me na hwɛ me. Yɛbɛyi ɔman Ghana ɛmu nnipa, mmarahyɛbadwafoɔ, obiara hyɛaseɛ aberɛ a na ɔrekɔ parliament. Yɛbɛkasa fa obiara ho mmaako mmaako, sɛ woyɛ NDC ni o, sɛ woyɛ NPP ni o, wɔ biara. Ɔbrɛ a na wabɔ Ɛne sɛ wokɔɔ parliament bɛn mpɛmpɛnsoɔ a woaduru na yɛde atoto ɔman, yɛbɛfa no constituency by constituency, mmaako mmaako mmaako mmaako, both the past and the current state a yɛwɔ mu no, yɛbɛfa no mmaako mmaako, yɛwie a ne yɛde mo abrabɔ atoto ɔman Ghana ho ne yɛahwɛ deɛ wadi yie, ɛfiri sɛ asɛm no ɛmu aguram, asɛm no aase fem sɛ Ghana abɔ adadaa, Ghana anim agu ase, Ghana mfira ntoma pa, ɔman no ntoma akyɛ te, ɔman no fira ntomago nanso emu mmarahyɛbadwafoɔ fira ntoma papa, emu mmarahyɛbadwafoɔ di yie, emu mmarahyɛbadwafoɔ wɔ nyinasoɔ papa, nanso ɔman no akyekyea mpansam, ɛbaa ne sɛn? Ɛyɛ deɛn na ɛsiiɛ? Ɛdeɛn na ɛrekɔ so? Yɛbɛhwɛ saa nsɛm no nyinaa na yɛaka ho asɛm. Meka saa nsɛm wei nyinaa ɛfiri sɛ me nso meyɛ Ghanani. Mepɛ sɛ metwe w'adwene si eh, so bio sɛ aso sɛ Ghana da biara yɛkɔ aboseabɔ. Ansa na ɔman no mpo ne nsa tumi aso ne ho adware, ɛno koraa no, ɛnso. Na sɛ da biara yɛde ka deɛ a, ɛnneɛ na ɛɛ, ɛdeɛn na asi? Ɛfiri sɛ, sɛ mebu akonta yɛ mfatoho hwɛ yɛn parliamentarians, obi wɔ koraa wɔ hɔnom a, ɔnyɛɛ adwuma biara da. Ɛɛ, na n'adwuma a ɛdi kan a ɔbɛyɛeɛ ne parliament. Nanso wayɛ yie. Wayɛ yie. Wayɛ yie. Kyam. Wayɛ yie ama bi aso n'abusuafoɔ so. Wayɛ yie ama sɛbe sɛbe sɛbe aniwusɛm ɛde bi ɛrefa mmaa, asesa mmaa, ɛtotɔ cars ma mmaayaa. Wayɛ yie totɔ adan ɛma ne mpenafoɔ. Wayɛ yie ɛde ne mpenafoɔ akɔgu America ɛne adeɛ. Wayɛ yie atotɔ cars Ebi gu abrokyire. Wayɛ yie wɔ huge account wɔ broni kurom. Wayɛ yie atotɔ fie wɔ broni kurom. Nanso ɔman Ghana ankasa deɛ yɛnni adeɛ a yɛde yɛn nsa akyerɛ so aka sɛ wei yɛ Ghana dea. Ɛso saafoɔ no da so gyina hɔnom ka sɛ yɛnto aba ma wɔn ɛfiri sɛ Wɔn wɔ bibi pa ba bi ma Ghana. Me deɛ, me nko me deɛ, me to m'ani a, deɛ me hu nyinaa ne sɛ, ɛyɛ wɔn ankasa pɛ sɛ me nko me nya, their selfish interest. Ɛno, ɛno nti ɛna wɔka sɛ Ghanafoɔ adwene mu ɛhare. Um, mebɔ ɔmampanin dadaa eh, mekasa afiri ɔmampanin dadaa eh, John Dramani Mahama asɛm bi mu. Ɛnyɛ ɔno eh, nko asɛm na meka, meka ma obiara amanyɔfoɔ nyinaa. Ɔse, ɔse, Ghanafoɔ nkyɛ na yɛwura firi asɛm. Ampa, ampa. Yɛn werɛ firi asɛm nti, yɛ deɛ yɛkɔbɔ bɔɔl koraa na sɛ yɛdi nkunim baako a, yɛn ani, yɛn werɛ tumi firi deɛ amanyɔfoɔ ayɛ yɛn, aboro a wɔadi yɛn, ɔhaw a wɔaha yɛn. Wɔnnwene yɛn ho, wɔnnwene wɔn man no ho. Ɛno nti, yɛ a na wɔkɔ parliament a, wɔn werɛ fi sɛ mmɔborɔfoɔ, nnyanka, sɛbesɛbe nnyanka. wɔ ɔman no mu. Wɔn werɛ fi sɛ, sɛbe kooko a kuafoɔ kuani bi te hasuo nam atɛkyɛ mu. Me papa yɛ kooko kuani anaasɛ ɔyɛ kuani nti menim sɛdeɛ kua si teɛ. Wɔ, wɔn nnim sɛdeɛ wokɔ nwuram tetee berɛ dua nnɔbaeɛ ma wodɔ ho, hwɛ so ma no nyini. Eduru baabi nti, da biara deɛ ɔyɛ onukua no bɛkɔ so ayɛ hiani, na mmom parliamentarian nim kwan a ɔbɛfa so a ɔno ɔbɛyɛ hyɛpɛɛ. Hwɛ, awerɛhosɛm baako ne sɛ, yɛn parliamentarians, me werɛ aho paa, na tie me yie, wo deɛ wowɔ adwene biara, but I believe that. talking about real issues here deɛ meka no yɛ nsɛmpaa menka asɛm biara ngu obi so na sɛ Ghanafoɔ ɛbɛtie me na sɛ yɛasese wɔ yɛadwene mu ne yɛbu nkonta a ɔman no ɛwɔ sɛ ɛmu nnipa hunu deɛ yɛyɛ um, yɛwɔ Ghana uh, uh, eh, anthem no bi, pledge no bi, ɛne ɛnwom no a yɛto, yɛkɔ school ne yɛto bi. Ɔse, arise Ghana youth, arise Ghana youth for your country. The nation demands for devotion. Let us, hwɛ, ɛwɔ sɛ ɛberɛ du sɛ ɛwɔ sɛ yɛnya ahofama. Ghana youth, mebɛba mo so na yɛ yɛ yɛhunu deɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ na yɛama manyɔfoɔ ansɛe yɛ adwene. Na yɛamma amanyɔfoɔ amfa yɛn adwene ankɔ adidi, yɛamma amanyɔfoɔ ansɛe yɛn amfa ampɛ wɔn ho. Wɔn mma nyinaa gu amannɔne. Sɛ wotu kwan a, wɔn mma kɔ sukuu papapaa, papapaa, from A to Z. NPP foɔ mma, parliamentarians, NPP foɔ mma, NDC parliamentarians foɔ mma, amanyɔfoɔ, amanyɔfoɔ a ɛwɔ Ghana. NPP foɔ mma, NDC foɔ mma nyinaa gu amanɔne. Wɔn nyinaa kɔ sukuu wɔ Ghana. Suapɔn no sɛnka bi wɔ Ghana. Nkurɔfoɔ koraa firi wɔn aman so ba Ghana schools. Ɛkyerɛ sɛ Ghana schools no ɛyɛ papa. Nanso ɛbaa no sɛn na amanyɔfoɔ no yɛmmisa sɛ wɔn mu dodoɔ sɛn na wɔn mma kɔ sukuu wɔ Ghana? Yɛmmisa na yɛnyɛ mfatoho. Ɛda no yi ara koraa baako bi koraa deɛ Me hwɛ a na me se ei awurade kan deɛ aba yɛn so maame bi a wɔno no eh, ɔbaa bi a o, o, sɛbe sɛbe school ɔno ara n'anum tɔn ɔse wɔno deɛ wankɔ school na wahunu se school so wɔ mfasoɔ wakɔ wankɔ school wahu se school so wɔ mfasoɔ a sɛbe sɛbe eh, eh, pɔtɔ kasa yi ɔntumi nka bi koraa na nka mpɛ sɛ watwerɛ Na ɛno koraa deɛ, Pɔtɔ kasa no deɛ nka nhyɛ da ha dwene, but mewɔ asɛm bi a me mepɛ sɛ meka paa. Na maame yi ɛkɔ parliament ɛwɔ Ghana o, me ne wo kasa wɔyɛ mmarahyɛ badwaa, mmarahyɛ badwani. Na maame yi a na ɔyɛ hairdresser, mekasa yi deɛ onim ahu no. Maame yi yɛ hairdresser ana ɛnnɛ ne manfoɔ. Ehu eh sɛdeɛ osi teɛ Yama naba mmrahyɛ badwam sɛ hairdresser a wankɔ school Anka ɔnkɔ mmrahyɛ badwam na ɔno nso so eh ɔnkɔ pre Na wɔ eh education ne yɛnyɛ Ghana education yie Na ɔmo nsite example na ɔnko ɔnko Deɛ nka me hwehwɛ firi ne hɔ no no Ɔkɔduru mmrahyɛ badwam no Ɛnɛ ɔno ne mma nyinaa egu amanɔne Ana ɛkɔ school Ana ɔreka na ɔde rehoahoa ne ho. Ɛnɛ ɔno no afira ntoma pa nanso Ghana atete. Ghana manyɔfoɔ se ɛnɛ nkwadaa da so kɔ school wɔ nnua ase. Ghana manyɔfoɔ se politicians se eh, yɛni sukuu adan. Ghana manyɔfoɔ sɛ yɛni facilities ahodoɔ a yɛde yɛ education, better education. Ɛno nti koraa no, eh, yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔnom a yɛde reba a yɛ implemɛnte sɛ yɛde reba ama Ghana adesuafoɔ a, ɛne ɛho nhia, ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛyɛ saa nneɛma no. Therefore, ma memmusa sɛ, da bɛn ana mmarahyɛbadwafoɔ akɔ eh, mmarahyɛbadwam, ɛyɛ NPP foɔ ne NDC foɔ ne mmarahyɛbadwafoɔ nyinaa, yɛ a wɔato wɔn amanyɔsɛm, ato atwene na wɔanya adwene baako sɛ momma yɛnka yɛn ho mmom na yɛmfira yɛn man Ghana ntoma pa ɛfiri sɛ ɔman no fira ntomago na yɛ mmɔbɔ na wɔaka wɔn adwene abom NDC foɔ ne NPP foɔ mmarahyɛbadwafoɔ mebusa mo mebusa mo Da bɛn na moanya saa adwene no sɛ mokɔɔ mmarahyɛbadwa mu a anyɛ twookaa twookaa na moankɔgye akyinnye wɔ hɔ na mmom moanya adwene sɛ yɛmpɛ ntoma papa mfira Ghana education system, yɛmpɛ ntoma papa mfiri Ghana economy a atɔ fam, yɛmpɛ ntoma papa wɔ adwene baako mu o na ɛnyɛ akyinnyegyeɛ na ɛnyɛ ntɔkwa. Wei deɛ akɔba sɛ wei di sika no bi na se ɔkɔ na sɛ wei nso ba na sɛ ɔno nso wia bi na sɛ ɔno nso di bi a wei se Wo pɛn nso, woyɛɛ deɛ ɛkyɛn saa. Wei yɛ mfomsoɔ no ase yɛka a, ɛse mo nso moyɛɛ bi, mo nso moyɛɛ bi. Enti yɛde mo nso moyɛɛ bi na ɛbu ɔman deɛ a, ɛneɛ ɔman no bɛkɔ sɛe. Cry the beloved country. Mesuma me man Ghana, me man a medɔ, me man a ɛda m'akoma so. Yɛnni ɔman foforɔ biara wɔ baabiara o. Mepɛ sɛ meka saa asɛm wei na me calling in Pastors, Asɔfoɔ Mpanimfoɔ, Ghana Pentecostal Council and Ghana Charismatic Churches Council, Ghana Orthodox Council, Asɔfoɔ Akukudam a moka bi a ɛba mu wɔ Ghana. Mɛba mo so, ɛfiri sɛ nsɛm bi rekɔ so wɔ Ghana a akyea, na ɛsɛ sɛ it's time sɛ yɛpae mu ka nokorɛ. Deɛ meka yi nyinaa, asɔfoɔ nom binom hyehyɛ amanyɔfoɔ akyi, Asɔfoɔ nom binom hyehyɛ amanyɔfoɔ akyi, enti wɔyɛ bɔne koraa anaa wɔyɛ mfomsoɔ a, ma menka no sɛ mfomsoɔ koraa no a, wɔntumi nka, ɛna yɛn man no resɛe, enti nkyirimma bɛsi wɔn sɛe. Nanso monkae nhunu sɛ, sɛ ɔman no sɛe a, yɛntumi nkɔfa Amerika man no nyɛ yɛ deɛ. Ɛnnɛ, woahu deɛ ɛrekɔ so wɔ hɔ, racism na ɛrekɔ so wɔ hɔ. Wɔn a yɛkɔwoo wɔn hɔ, wɔn a ɛkɔkaa hɔ, wɔn koraa no, deɛn na yɛde ayɛ wɔn? A, wɔn koraa no, wɔnnim wɔn nkyi, deɛ wɔnim ara ne sɛ wɔfiri Amerika hɔ no. Ɛdeɛn na ɛrekɔ so wɔ hɔ? Ɛɛ, ɔhaw anaasɛ oyono siiɛ no wɔ wiase nyinaa no, Corona dɛɛfoɔ baeɛ no, ɔman Ghana ɛne amanyɔfoɔ montie me o mo a mowɔ huge account ɛwɔ amanɔne no ɛbaeɛ no sɛn na mo ho si yɛɛ mo ɛdeɛ na ɛkɔ so Ghana ɛho asɛm ne yɛka yi meka saa nsɛm yi nyinaa na m'ani abrɛ ho ɛfiri sɛ meyɛ Ghana ni Ah me dɔ me man I love my country I love my people if something is going wrong it is high time we should come out and say every truth and uh, deɛ meka nyinaa sɛ wɔammu no nkwaseasɛm na sɛ yɛamanyɔfoɔ bɛsakyera wɔn adwene deɛ a ɛne ɔman no bɛyɛ yie ɛne ɔman no bɛyɛ yie Ɛnyɛ Nyame na adi yɛ hwammɔ, ɛyɛ yɛn mpanimfoɔ, yɛn amanyɔfoɔ na adi yɛn aborɔ. Wɔn di yɛn aborɔ da so di yɛn aborɔ, NPP ne NDC foɔ. Me se, sɛ mohwɛ mo asetena mu na sɛ mo ntaadeɛ a ɛhyehyɛ mo, sɛ mo fira ntoma pa, sɛ mo abrabɔ sisi mo yie, sɛ mo tumi kan number of houses a mo wɔ, sɛ mo tumi kan number of filling stations a mo wɔ, a ɛyɛ mo ankasa mo dea, Na sɛ Ghana nni baako koraa a ɛyɛ ne dea a, Ghana, yɛwɔ filling station baako koraa a ɛyɛ yɛn dea? Yɛnni bi. Yɛbɛtuu pɛtro no, yɛbɛtuu oil wɔ Ghana no, anka deɛ yɛhwɛ anim sɛ, anka yɛn yɛn ankasa Ghana no, sɛ ɔman no, yɛwɔ filling station a ɛsan yɛ yɛn dea. Enti Temanmufoɔ retɔ fuel no, yɛretɔ oil no wɔ saa filling stations no Wɔ saa filling stations no, na anka ɛsan de mfasoɔ reba ɔman no fotoɔ mu. Na anka yɛde bi reyɛ infrastructure, na anka yɛde bi reyɛ education, na anka yɛde bi rehwɛ yɛn hospitals akɛseɛ, na yɛsi facilities, hwɛ, na yɛbuilde facilities. Wohwɛ yɛn hospitals a, ɛnyɛ koraa, ɛnyɛ koraa. Ɛnnɛ, de bɛsi nnɛ a me ne wo kasa yi, moakɔ parliament akɔ akɔ akɔ akɔ akɔ akɔ, nanso obi kɔ hospital, obi mpo refa afuro na sɛ ne berɛ so na sɛ wɔrekɔwo Ghana a, obi wɔ hɔ a, ɔda fam. Baabi bebree ɔda fam. Ɔda fam. Ah, mesuma m'animan a medɔ. Cry the beloved country. Parliamentarians, sɛn ana mo abrabɔ akoduru? Awerɛho. Awerɛho. I weep because Ghana Ghana tebea yɛwɔ mu no ɛnyɛ woyɛ ndc ni a woka ho mo nyinaa mo ka ho woyɛ npp ni a woka ho mo ana mo a constitute into the state a ghana gyina mu ti sɛ ghana ehunu amane a na who cause am na who cause am hwan ɛna yɛɛyɛ mmarahyɛ badwafo yi deɛ yɛkɔ school yɛkɔ sua kakra yɛkɔ sua a ɛfa government wɔ se government is the body of persons that make laws and enforces the laws in the given society Enti mowɔ hɔ sɛ mohyɛ mmara na moyɛ nhyehyɛeɛ na moahwɛ sɛ mmara no bɛyɛ adwuma. Afei deɛ mokɔɔ Parliament no, mo ankasa na mobu mmara no so. Na mmara no mpo, deɛ ɛnni hɔ na ɛdu mpɛnpɛn so a ɛsɛ sɛ mohyɛ ɛho mmara no, mose mmara biara nni hɔnom a ɛsi ho kwan. Mekae sɛ gay Ɛhyɛ aseɛ wɔ Ghana na ayɛ huhuuhu Ghanafoɔ eh, eh, mmɔborɔfoɔ team mo nkasa na gay mo se eh, eh, eh, mo nhyɛ mmara ntia mo se mmara bi ɛne hɔnom a ɛtia gay no ɛti de bɛsi nnɛ yɛahu mmara a ɛbɛma gay afiri Ghana ɛna nnɛ bonsam Ɛ ɛ ɛ abrabɔ fon wei sei ate akese wɔ ɔman Ghana na ɛmu nnipa ɛsɛe. Ɛnɛ universities ne secondary schools ahodoɔ sukuufoɔ bebree ɛyɛ gayism, ɛyɛ gay ɛne lesbianism ate akese wɔ secondary schools ɛne even universities a ɛwɔ Ghana. Eti mo pɛ ɔman no yie anaasɛ ɔman no mo kɔɔ sɛ mo ankasa mo yiedie ana mo kɔpɛ. Sɛ yebu akonta a, mise, ɛfiri nnɛ rekɔ, yɛbɛfa parliamentarian biara, wo mfonini ne woba parliament, mmaako mmaako mmaako mmaako before woba parliament, de atoto mpɛmpɛnsoɔ biara a moaduru, yɛbɛsuo mo nyinaa, agye sɛ mosakyera mo adwene. Na yɛde toto ho na sɛ sɛ firi sɛ mo baa sɛ mo se mo bɛ som Ghana sɛ yɛ Ghana na asom mo anaa sɛ mo na mo asom Ghana a yɛ bɛ bu akonta yɛ wie a ne yɛ ahwɛ Ghana so so ne ntoma a efira no nnɛ sɛ yɛ papa anaa sɛ ntomago fi ana mo de ahyɛ Ghana ana mo ayi papa no ɛde ahyɛ a ɛno nso so yɛ bɛ show ne nyinaa mo nsakyera mo adwene. Monsakyera mo adwene. Me me me me kasa sɛ nkonimdifoɔ Ghana eh, Ghana nkonimdie nti Ghana ahofa nti Ghana yiedie nti Ghana asomdwie nti mmɔborɔfoɔ pii wɔ ɔman Ghana mu. Ɛnɛ Ghana youth adane sɛbesɛbe nkoa, na mo ara na mode wɔn ayɛ nkoa ɛnnɛ, mmra, ayi, mmarahyɛbadwafoɔ, politicians, motɔ wii, wii, ɛde ma, ɛh, ɛh, nnubɔne ɛde ma mmeranteɛ a ɛwɔ Ghana sɛ wɔn nnom, ɛtɔ nsa ma wɔn nnom, ɛsɛe wɔn abrabɔ sɛ wɔn nkɔyɛ aturutuo asɛm. Na eh, youth no, menim deɛ ɛha ebinom so, na wɔn di mo akyi, na wɔn eh, life ɛda danger, na yɛde wɔn ato wanted list, nanso mo ara na mo yɛɔ wɔn saa. Na wɔn abrabɔ atete apansam, wo hyia no a ne ho basa basa basa basa basa, na mo, mo ayɛ hyɛm, mo ne mo mma, mo mma gu amanɔne ɛrekɔ school, Ghana youth arise, Rise for your own safety, rise up. Sɛ modi saa amanyɔfoɔ yi akyi a, mo abrabɔ bɛyɛ mmɔbɔ. Wɔse pagya nadeɛ, nom nnubɔne, monkɔyɛ basabasa, monkɔyɛ sei, monkɔyɛ sei. Ne ba biara nni animu, ne nua mpo, ne nua mpo nni animu. Na wɔnya tumi no wie a, na ɔno de ayɛ hyɛpɛɛ. Ɛnɛ yɛrekan filling stations ahodoɔ a ɛwɔ Ghana. Ghana no ara a ɔde ne ho de ne paturo no. Onni filling station, petrol filling station, baako koraa. Ɛso mmarahyɛ badwafoɔ no a wɔn kɔɔ sɛ wɔn se wɔn baa sɛ wɔn bɛsom Ghana no, yɛkae wɔn filling stations a bebree. Yɛkae banks a ahodoɔ yɛ a wɔn yɛ wɔn yɛ board members anaasɛ wɔn yɛ shareholders a ɛno nso bebree bebree. Yɛrekan eh, nnwuma akɛseɛ akɛseɛ a ɛwɔ nkorɔfoɔ kuro mu a wɔayɛ investment a, bebree. Yɛrekan adan a wɔatotɔ no wɔ United Kingdom, US of A, ebi atotɔ bi wɔ Spain, ebi atotɔ bi wɔ Italy, adan akɛseɛ a ɛno nso so bebree. Nanso Ghana no ankasa no, Ghana wɔ dan baako koraa wɔ US a anka ɛnkyɛn yɛn. Amanyɔfoɔ, hmm, monsakyera mo adwene. Mese, me nsɛm a meka no, m'ani abere paa, me werɛ aho ɛfiri sɛ Ghana afei, Ghana no fira ntomago, na amanyɔfoɔ anaasɛ parliamentarians de wɔn ho, wɔayɛ yie, nti obiara, ɛnyɛ me nwanwa, Ɛnyɛ me nwanwa, yɛ Maame Akua Donkor sɛ ɔno nso repɛ President adi, ɛnyɛ me nwanwa. Ɛnyɛ President no nko ara o, ɛnyɛ Presidency no nko ara. Ɛɛ, yɛse obi, yɛfrɛ obi nso sɛ ɔno nso Apɔnkye Asehwan, Honourable Apɔnkye Asehwan, ɛnyɛ me nwanwa sɛ ɔno nso se so ɔpɛ MP. Ɛnyɛ me nwanwa, ɛfiri sɛ obiara hunu, ɛnnɛ actors yi, ɛnyɛ me nwanwa sɛ obiara repere. Ayi John Domelo ne ne nkorɔfoɔ yeah ɔno nso yɛ Ghana ni but ɛnyɛ me nwanwa obiara hunu sɛ wɔn koraa wɔn di politicians akyi a ɛɛ wɔn nya biribi ɔkɔdi politician bi akyi na wɔbɛn no nti no yɛtumi tɔ kaa de ma no. Ɛ Awurade, Hebrews chapter four verse thirteen sɛ, Hwɛ, adeɛ nyina ara ho da hɔ, n'aso abue wɔ deɛ ɛne ne wɔ asɛm no anim. Onyankopɔn bɛbu mo atɛn. Ghana politicians, Ghana parliamentarians, mo baa sɛ mo bɛsom ɔman no, enti mo resom ɔman no anaasɛ ɔman no na mo de yɛ mo ho yie? You are taking Ghana as a nation for granted and it's a high time you repent from your evil ways. I believe sɛ ɛsɛ sɛ yɛka saa nsɛm wei na ɛyɛ nokwasɛm a ɛsɛ sɛ um, Ghana man yɛni ba yɛn ho so, yɛn werɛ mfi yɛn ho biom. Amanyɔfoɔ, me se NPP foɔ ɛne NDC foɔ kukukuku a moyɛ nyinaa ɛwɔ a, a, amanyɔ mu no anaasɛ parliament hɔ no, Eh, yɛnim deɛ moyɛ, ntoɔ a mobɔ nyinaa, ɛwɔ sei ntia, ɛyɛ mo selfish interest ntia, na mmom ɛnyɛ for the best interest of the many Ghanaians nti ana moyɔ saa. Because mpanin sɛ amfɔ ana ɛkyerɛ ne ntoasoɔ, ɛsɛ a moadi kan twa to hɔ, sɛ yɛbu nkontaa, mese Ghana di mfeɛ aduasia ne akyire ɛrekɔ mfeɛ aduɔson, na ne nyinaa mu no, sɛ yɛde toto Ghana mpɛnpɛnsoɔ a wadu sɛ nipadua ho, ɛne mo firi sɛ mo kɔɔ parliament yɛde toto eh, mo abrabɔ ɛho a mo abrabɔ adi yie na Ghana ayɛ mmɔbɔ obiara a ɔbɛka nokorɛ biara ɛnye nsɛm yi na ɔnkyerɛ n'adwene mfa ho sɛ sɛbe sɛbe sɛbe ɛyɛ mfuturo na metu gu eh, Ghana man ani a ɔdeɛ ɔmmra abɔnten mɛka menim sɛ obi so hwɛ me koraa no a ebi a ɔbɛdi m'atɛm but um, Ɛnyɛ atɛm a wobedi me because eh, wɔn a yedi wɔn atɛm no wɔn nkyɛn me. Even Master Jesus koraa yedii n'atɛm. Obi koraa ɛnɛ yi obi da so di n'atɛm. Eh, ɛyɛ akɔyɛ sɛ yɛdi yɛn bɔne na eh, yɛ yɛyɛ deɛ ɛntene nyinaa wie a na yɛ nka yɛhwehwɛ firi sɛ nka Yesu no eh, ɛmfa ne nhyira ɛnsan ɛmɛhyira yɛn. Na ɛnte saa. Ɛnte saa. Ghana, yɛayɛ yɛn ho aborɔ. Nyame de nne papa ne ade papa bi a ɛyɛ bi ahyira yɛn. Na ɛbaa no sɛn na amanyɔfoɔ, moadi yɛn aborɔ sɛɛ? Ɛbaa no sɛn na moadi yɛn aborɔ sɛɛ? Moadi yɛn aborɔ firi nkonom apɛn so. Moadi yɛn aborɔ saa ara de abɛsi nnɛ. Mese, menhuu da koro a, obi sɛ wahunu bi a, wo deɛ ɔmmɛka. Menhuu da koro a, yɛn parliament, wɔn parliamentarians, wɔn akɔ parliament, yɛ a akyinigyeɛ biara mma hɔ. Yɛ a saa da no deɛ, wɔn nyinaa ka bom sɛ, yɛn man yi, ne ntoma a ɛfura no no, atete. Enti mo nyinaa, momma yɛnka yɛn ho mmom na ade ko pɔtee wei deɛ, yɛn nyinaa yɛnhwɛ na yɛmfa ntoma pa yi mfira Ghana a wɔn nyinaa agye apene wɔ mu a akyinigyeɛ koraa mma mu. Ɛba wɔn akatuasɛm ho ne ex gratia ne sika a bu mu a wɔgye a ɛkɔ wɔn ankasa bɔtɔ mu a, woahu sɛ wɔgye ho akyini wɔ parliament? Ghanafoɔ nyi ma no ɛ. Wɔgye ho akyini wɔ parliament anaa?

You have disappointed Ghana foɔ, mo disappointed Ghana foɔ, mo adi hwam, ɔyɛ a me mpɛ sɛ me ka asɛm no bi koraa kɔ brɔfo, efi sɛ ɛnni wu, na mo nsa kyerɛ mo adwene. Ɔman no sɛ ɛbɛyɛ yie o, sɛ ɛnyɛ yie o, egyina me ne wo so. Mo ayɛ ɔman no aborɔ, mo ama Ghana abɔ adada, ana mo mmom mo anyini. Ghana ɛboro mfie aduosia. ɛne akyire ɛso mo bi mfeɛ aduanan koraa mo nyaaɛ mo yɛ parliamentarians mo bɛyɛ mo kɔɔ parliament na mo nyaa mfeɛ aduasa koraa mo mo bi koraa so kɔɔ parliament na sɛ wo wɔ mfeɛ aduasa bɛyɛ sɛ num koraa no a ɛnɛ sɛ yɛde wo toto Ghana ho a wo so wa kyɛn Ghana nanso Ghana abɔ adadaa wo tia ɔman no so egu ɔman no anim ase wa brɛ ɔman no ase sakyera wadwene. Mo ana moayɛ ɔman no aborɔ. Parliamentarian, politician, maame, papa. Eh, mogye ɔman no sika a, sɛ mode kɔyɛ adwuma a, na mo asan abɔ ɔman no korɔ no. Ayɛ sɛ deɛ mo ne ananse ana ɛdi agorɔ. Sɛ mo paa na Ananse bedi bem anaasɛ obedi nkonim. I cry for the beloved country. Mewerɛ aho pii. Mesrɛ mo, me nsa da me nsa yam. Ghana amanyɔfoɔ, parliamentarians, mɛsrɛ mo. Tɛkyerɛma da bɔdwoeɛ mu, nsa da nsa yam, nkotosrɛ mu. Sɛ it's a time a mobɛka mo ho abom na moafira ɔman Ghana ntoma pa. Na sɛ mosɛe ɔman no a, mosan ba bɔnten a, mosan de atorɔ Afei wei si wei na asɛe wei, wei si wei na awia wei, wei si wei wia asɛe, wei si wei wia asɛe. Deɛ ɔwia asɛe no, ɔda so nenam hɔ, ɔnkɔ afiase. Na sɛ kɔm de aberanteɛ bi ɛwɔ Ghana, ɛbɛyɛ dɛn na ɔnkɔ ɔnkɔbɔ korɔno? recently me ba ghana criminals atake me mepakyɛw pii deɛ ɛma saa ɔma atake me openly they attack me rob me i am a victim deɛ ama saa nneɛma wei nyinaa akɔ so ne sɛ sɛ Aberanteɛ no si so na wɔnni dwuma biara di. Amanyɔfoɔ nni nhyehyɛeɛ biara ma saa nkurɔfoɔ wei sɛ wɔkɔ school, wɔbɛnya access to education. After education no, wɔbɛnya access, wɔbɛnya adwuma yɛ. Wɔn ɛdeɛ na wosusu sɛ ebesi criminality ɛnɛ ɛnyɛ nwanwa sɛ Ghana obi tumi twe tuo de kɔbɔ obi ku no. gye ne ho sika. Awerɛho sɛ, awerɛho. Ana mmeranteɛ hyehyɛ nwura mu, mmeranteɛ hyehyɛ ghetto, ɛhia cocaine, ɛnum wii. Na ɛduru sɛ yɛyɛ moyɛ campaign a, moasan akɔketra saa nkurɔfoɔ no. Aka akyerɛ wɔn sɛ, Abatoɔ no a yɛrebɛto no, ɛgyina mo so. A Awurade bɛbu mo atɛn na monsakyera mo adwene. Mowɔ nsusuiɛ papa bi ma ɔman no anaa? Saa afoɔ yi kɔbɔ korɔno a na yɛakye no. na wakɔda afiase. Meanwhile, amanyɔfoɔ, moawia sika mpempem, moawia Ghana mpempem, ɛso mo nenam hɔ da so te mo fie ahodoɔ, moasisi luxurious houses, atotɔ cars akɛseɛ, moda so dam ɛ enjoy life. Aberanteɛ bi kɔwiaa obi hundred cedis pɛ ɔda afiase, ɔkɔ remand, wɔdam, yɛagyɛɛli obi bɛyɛ sɛ mfeɛ du, mfeɛ dunum, ɔda afiase. Ahiafoɔ mma ɛrebrɛ. Amanyɔfoɔ, woahu deɛ moayɛ? Mese, yɛbɛshow mo ba parliament. Obiara, mmaako mmaako, ana bra a na wabɔ ne nyinaa yɛde bɛsi nsɛnneani. Ɛne sɛ wobaa parliament nna kakraa bi, mfie kakraa bi, na yɛahwɛ difference. Yɛwie a, yɛhwɛ w'ataadeɛ a ɛhyɛ wo a na yɛde atoto ɔman Ghana ho sɛ, Ghana nso so ataadeɛ a ɛhyɛ no no, deɛ moapam ahyɛ Ghana no, na yɛde atoto ho. Monsakyera mo adwene. Monsakyera mo adwene. Mekaa baako bi biom, Asɔfoɔ mpanimfoɔ, Ghana Pentecostal and Charismatic Council uh, leaders, ɛne asɔfoɔ a motumi sra aban no. Asɛm bi ɛyɛ me ya na me werɛ aho yie paa wɔ ho. Yɛte Ghana ana ɔmanpanini ɛ ɛ ɛ ɛ sɛ ɔyɛ fan raising o sɛ ɔyɛ dɛ yi o nneɛma bi kɔɔ so yɛ a ɛwɔ akwantuo mu yɛ tee na ɛɛ sɛ obesi national cathedral ghana kristofoɔ dɔɔso paa. asɛm no pagya ba ne ɛrekɔ so no ɔmampanin bere a wɔka ho asɛm ɛwɔ america man mu na ghana politicians bi ɛne nsɛnkyerɛfoɔ bi yɛ a wɔn koraa no nipa a wɔyɛ saa deɛ no wɔdi anim no ɔnyɛ kristoni ɔfae titia ɛnam ɛyɛ demonstration wɔ america tiae. A ɔrekasa nyinaa no, mogyae saa nsɛm wei sei bɔ ɔmampanin so. Mo a mabɔ nten antumi ammɛka hwee ama nnɛ sɛ National Cathedral no sɛ yɛsi o, si yɛsi awie o, obi nnim. Mennim da koro a mɛkɔ akɔ kɔakɔyɛ inauguration service no, mekɔkɔ bi ano. Na mo alankye, mobɛkɔ akɔ lankye saa cathedral no, ebia na mo si deɛ, ebia na aban no si deɛ. Yɛnsi. Ɛsoso mo se modi Kristo asafo no anim wɔ ɔman no mu. Monhwɛ yie. Na eduru baabi a ɛsɛ sɛ mokasa a, woyii mo maa Kristo mu nsafokuo no, nsafokuo no sɛ adikanfoɔ. Enti ɛsɛ sɛ mogyina ma asafo no ɛpreveli, ɛdi nkonim. Yɛsi The National Cathedral ɛwɔ Ghana, ɛnsɛe hwee. Wokɔ Arab countries ahodoɔ a, wɔn wɔ ɔman no mosque akɛseɛ, aman bebree wɔn wɔ mosque akɛseɛ a ɛkyerɛ sɛ wɔn nneɛma nhyehyɛeɛ akɛseɛ akɛseɛ wɔn ɛyɛ ne hɔ. Ɛyɛ ɔman a na esiiɛ. Nanso wei deɛ, manhunu mmoa biara a nsafo ahodoɔ no de boaeɛ, anaasɛ adikanfoɔ no, the council no leaders no, wɔde boaeɛ. Monhwɛ no yie. Tu am, asɔfoɔ bebree, mohyehyɛ amanyɔfoɔ no akyi, na monhwɛ yie, ɛfiri sɛ deɛ wɔyɛ no mfa ne kwan mu. Mommu akonta na monka nokorɛ. Nyame ama mo privilege sɛ mommɛn wɔn a, montu wɔn fo na monka deɛ ɛyɛ nokorɛ. Kyerɛ no sɛ, afei, deɛ ɛdi akyire, deɛ anim yɛ duro, deɛ ɛyɛ nokorɛ. Ɛsɛ sɛ mopaa mu ka deɛ ɛyɛ nokorɛ kyerɛ amanyɔfoɔ no. Ɛnyɛ sɛ wokɔ a ne yɛama wo kaa, nyɛ sɛ wokɔ a ne yɛasan check ne yɛde ama wo na woakɔgye sika nti wontumi nka nokorɛ. monsakyera mo adwene. Na ɛnnɛ deɛ mewɔ parliamentarians no so. Politicians, moadi Ghana aborɔ. Monsakyera mo adwene nnɛ. Mo, monna na monwene sɛ mo ne Ghana abrabɔ no, ɛmu deɛ he na ɛsɛ sɛ anka fa ne ntoma pa fira yie. Sɛ nka ɔman no di yie na wodi yie a, mfomsoɔ biara nni ho. Na mmom Ghana amanyɔfoɔ adi yie ama Ghana anim agu ase. Ɛno ne asɛm no. Mo fira ntoma papa so Ghana ntoma atete. Mo wɔ filling stations ahodoɔ oil no a yɛtu no Ghana no Ghana kyɛfa ɛwɔ mu no ɛwɔ he? Mo fira ntoma papa mese mo wɔ filling stations Ghana na ankasa ni bi a ɛyɛ adwuma ma ne ho ɛni bi. Mo afa Ghana gold nyinaa ɛde ayɛ mo ho yie Ghana na ankasa. Onni bi. Ɛnnɛ, gold koraa a ɔpɛ biara, gye sɛ ɔkɔbɔ bosea. Ɔkɔbɔ bi bosea wɔ baabi. Moafa Ghana sika. Ghana kɔbɔ bosea. Mode Ghana din kɔgye bosea koraa na moasan akyɛ adi. Na moasan akyɛ adi de bi ama mo mprafoɔ. Ɛde nnome aba ɔman no so. Monsakyera mo adwene. Monsakyera mo adwene. Cry the beloved country, Meka saa nsɛm wei na m'ani abere wɔ ho paa efisɛ me nso meyɛ Ghanani. Ma nsɛm yi ho nhia wo efisɛ woyɛ Ghanani nko a ma nsɛm yi ɛho nhia wo. Na ɛbɛyɛ kakra no, ebia na yɛama obiara antu kwan ankɔtena obi man so bio. Ghana baako pɛ na yɛwɔ. Yɛ man no ebi nni baabiara da biara, ɛfiri sɛ ɔdoma nko bɔ adeɛ a ɔhyiraa yɛn, ɛna ɔhuu sɛ nneɛma ɛbɛma yɛn nyinasoɔ no, ɔde rema yɛn, ɔmaa yɛn gold, maa yɛn bauxite, maa yɛn manganese, maa yɛn diamond, ɛmaa yɛn timber, maa yɛn cocoa, maa yɛn coffee. A ɛwie aseɛ, ɔhuu sɛ afei koraa ɛma me nsa mfa oil nsa nka Ghanafoɔ ho. Wama yɛn. Deɛ ɛyɛ nyinaa wɔama yɛ fertile land agriculture land a yɛde biribiara si so Ghana ɛyɛ yie yɛda so kɔ aboseabɔ hwɛ Ghana kuafoɔ na ahia yɛ ahia Ghana kuafoɔ kuani ehu ne sɛ sɛ sɛ Ghana nipa anyina bɛhu sɛ kuayɛ koraa adɔ adɔ ɛyɛ punishment Ghana bɛyɛ yie agyina me ne omienu so Ɛyɛ yɛn ana yɛayɛ. Parliamentarians mo na mo ayɛ na ɛnyɛ nwanwa sɛ mo se ɛnkyɛ na yɛn wura firi asɛm nti mo ba a ne yɛ san de twi hee ne yɛdi mo akyi ne yɛdi mo akyi ne yɛdi mo akyi ɛnɛ mo wɔ huge account mo nuanom ɛwɔ huge account mo afa mpenafoɔ mpo ama ɔmo sika Ghana sika Anka momfa nyɛ biribi na so mmra mfasoɔ mma ɔman no nkyirimma. Nokorɛ mu, na hiani bi ba yafunupan bi so so nya adwuma yɛ a ne nsa akɔ n'ano. Ɔno nso yɛ Ghanani. Moadi ɔman no aborɔ. Monsakyera mo adwene. It's a hard time sɛ anka politicians bɛbɔ nto a anka temanmufoɔ a atwa ahyia hɔ no nsɛm a ɛsɛ sɛ yɛbusa wɔn ɛne sɛ ɛdeɛn na moayɛ ama Ghana? I weep. Me werɛ aho paa. Ghana ayɛ mmɔbɔ. Ghana fira ntomago. NDC foɔ, NPP foɔ. Ɛnyɛ nwanwa sɛ NP foɔ ɛde sika kɔpɛ mmaa. Wosoma no de ɛɛ ɔman no soma no sɛ ɔkɔdi dwuma ama ɔman no a hɛ NPP foɔ yɛ bi, NDC foɔ yɛ bi. Mekan Dr. Anna ne yɛ bi. Na ɛbɛtɔ odwa. Bose bose bose bose ɔnam hɔ. Ɔnam hɔ. Wantumi ankɔ afiase. Mekan Muntaka asoase yɛn pi oyɛ bi. Di mpena tweɛ ɛne mmaa pɛ sika Ghana sifoɔ sika o. Ne yɛ bu akonta na wɔn de pɛ mmaa. Wɔn nenam hɔ. Ɔda so wɔ parliament. Wɔn da so wɔ parliament. Wɔn ano dendenden. Wɔn yɛ bi. Wɔnenam hɔ. Ɛso aberanteɛ bi, ɛkɔm adi no nti, menkaa sɛ deɛ wɔyɛ no nyɛ. Obi kura hɔ kɔtwaa obi bɔɔdeɛ, ɔda afiase. Obi kɔtoo obi bɔtɔm, sika a wɔyiiɛ no, nnuru 100 Ghana cedis. Ɛso ɔda afiase. Politicians awia sika mpempempempempem, ɔpepepeepee awia Ghanafoɔ sika ɛda so ɛ enjoy me mom matiri so ɛnɛ. Awurade bɛbu sa mo na mo nsakyera mo adwene. I weep, I cry for the beloved country. Bible sɛ Nehemiah tee sɛ wafa ne man no mum na wɔde ogya ahye na no fasuo abubu no, n'anim sakyeraeɛ. Na ne werɛ hoe, odii abooboo, na odii mmuadadie. Me ne Ghana mmɔborɔfoɔ nyinaa yɛbɛbɔ mpaeɛ. Na parliamentarians ne politicians, ahiafoɔ resu gu mo so, na monhwɛ yie, na nnome bi da mo anim retwɛn mo. Monsakyera mo adwene na Ghana nya ne ntomapa mfira. Nyame nhyira mo, Na ɔnhyira ɔman Ghana. Ɔmma mmu nnipa, mpanimfoɔ, amanyɔfoɔ adwene sakyera. Ɔbra bɔne biara a moabɔ ne deɛ mogu so rebɔ yɛ a ɛtia Ghana, Awurade nyɛ mo adom na monsakyera mo adwene mfiri ho. Na afei atorɔ yɛ a ɛne mfuturo a mobɛtu gu ɔman Ghana mu nnipa ani no, monsakyera mo adwene mfiri ho. na ɔman Ghana mfa ne ntoma pa mfira. Atade fi biara a mode ahyɛ ɔman Ghana no, it's a high time sɛ mokɔ parliament hɔ a monya adwene mu foforoyɛ na monsakyera mo adwene na monworo nto mu na momfa atade papa nhyɛ Ghana na Ghana abrɛ wɔ amanyɔfoɔ mo nsa ano. NDC foɔ ne NPP foɔ, Ghana brɛ wɔ mo nsa ano. God bless our homeland Ghana. Ɔfrɛ me Pastor Chris Forson. Wobɛtumi a follow me wɔ Facebook at Pastor Chris Forson anaasɛ Praise World TV. Wobɛnya more updates ɛwɔ me messages. Nyame asɛm a meka Nyame asɛm na meka nokwasɛm a ɛfa ɔman ho so so. Nyame nhyira wo na ɔnhwɛ wo so. Menim sɛ Ghana bɛyɛ yie na mehyɛ wo bɔ sɛ mese asɛm yi maka no mɛyɛ. Mmarahyɛbadwafoɔ. Mako mako mako obiara ɔreba parliament no yɛde mo mfonini no ɛne mo mo tebea a na mowɔ mu no ɛbɛba. Yɛ show a ne yɛretwa Ghana so mfonini akyerɛ ɔmanfoɔ ɛne nnɛ yi sɛdeɛ mo si teɛ ɛne Ghana sɛdeɛ Ghana si teɛ. Na sɛ wode toto ho a hyɛ aseɛ bu ho akonta na tu anamɔ papa. God bless you. Wobɛtumi akyate me wɔ messenger, ɛwɔ Facebook messenger. Eh, Nyame nhyira wo. My doors are open. Nyame nhyira wo. God bless our home life. Awurade boa yɛ man Ghana. Fa adwene mu foforoyɛ ne adwensakyera to yɛn mpanimfoɔ yi so. Mede parliamentarian hyɛ hyɛ wo nsa, Awurade. Mesrɛ w'adom ne nhunumu ma wɔn ani mmra wɔn ho so. Awurade, mede ɔman Ghana nhemfo nyinaa hyɛ wo nsa. Ɔmampanin hyɛ wo nsa. Awurade, nyansa ne nimdeɛ a de bu man ɛwɔ sɛdeɛ wo Awurade wo pɛ ɛne sɛdeɛ ɔde ahyira ɔman no. Mesrɛ de ma yɛn mpanimfoɔ yi sɛ yɛ yɛn adom na ɔman Ghana mfa ne ntoma pa mfira. Mede Ghanafoɔ a ɛwɔ akwantuo mu nyinaa hyɛ wo nsa ɛne wɔn a ɛwɔ fie, nyanka, mmɔborɔfoɔ, akuafoɔ, a Awurade, Awurade, yɛde wɔn nyinaa hyɛ wo nsa. Hu yɛn mmɔbɔ ne hyira yɛn man Ghana. Meda wo ase. Adom nti, amen. Nyame nhyira wo sɛ wohwɛ me na ɔbɛkɔ so atie me na wa follow me. Wowɔ adwenkyerɛ bi a wobɛtumi de aba na wobɛtumi asan nya eh, videos yi ahwɛ ɛwɔ Praise World TV. Nyame nhyira wo sɛ da bi a wo follow me na eh, yɛmpere mpɛ ɔman no nkonimdie na ɔman Ghana ɛdi yie a ɛmu nnipa nyinaa ɛbɛdi yie. God bless you.